Um, takamboti vachamisa eh, vakasiya bato retribc havasati eh, vataura zvavo way forward but imisi vatsigiri vavo muri kutiwo chini kusiya kwavo vakaita bato eh, makadii mukoma ichokwadi ichocho kuti vachamisa vakasiya mm, bato retribc isu sevatsigiri vavachamisa Ndingangoda kukuudzai kuti tinotevera matsimba aPresident Advocate Nelson Chamisa. E, sei President Chamisa vakazosarudza kusiya bato reTriple C? Ndinovimba mese munozviziva kuti mubato reTriple C mapinda vapanduki, mapinda mhandu, mapinda mm, zvikwekwe. Zvinoruma imbwa nemombe mapinda zvipfukuto zvinoparadza dura e, uyo anoitwa Shabangu Zanu PF. E, semaonero angu danho rakatorwa naPresident Advocate Nelson Chamisa isu sevatsigiri vavo takaritambira zvine mukuru zvine mukurumbira Ende takafara nazvo nekuda kwekuti aiwazve isu sevatsigiri vaPresident Advocate Nelson Chamisa pamwe naPresident wedu hatigari panorangana vakaipa, hatimiriri panzira yevatadzi, hatigari pane makakatanwa, hatigari pane gakava. Tinoda runyararo sezvamunoziva mutungamiriri wedu President Advocate Nelson Chamisa munhu anotya Mwari saka munhu anoda runyararo Ndokusaka makona vakatora danho iroro vakati aiwa ini ndakuchidini ndakuchienda zvangu nemombe dzangu chisarai nedanga renyu. Eh, zvino danga rasara risisina mombe eh, zukura kuti imi sevatsigiri mudangawo mamusimo here ka kuti mushe kuramba muchifamba nezviripo sevatsigiri makamira papi zvaizvozvi eh, isusu mukoma sevatsigiri vaVaChamisa, sevavhoti vaVaChamisa vatakasarudza musi wa 23 August tikahwina sarudzo yedu zvine mutsindo. Isu tinoti kunoenda President Advocate Chamisa ndokwatinoenda, panogara President Chamisa ndipo patinogara, panofira President Chamisa ndipo patichafira. Nokuda kwokuti muno muZimbabwe hakuna kana ani nani zvake watingagone kutevera. Hongu danga Vasara nedanga ravo, Shabangu neZanu PF, tinoti ayewa izvo zvakanaka. Isu tinotevera mutungamiriri wedu watakasarudza kubva 2018 kusvika 2023 tichihwinha election yedu zvine mutsindo. Zvandingangoda kutaura kuna avo Mister Shabangu Zanu PF, sei ndichivati Mister Shabangu Zanu PF? Shabangu dai anga ari munhu akazvimirira ega ndinovimba muri kuona kana kumatare dzimhosva favour inenge ichienda kuna Shabangu hakuna mumwe ari kuita chiitiko ichi kunze kweZanu PF iri kuda kuedza kuparadza President Advocate Nelson Chamisa saka isusu tinoti kwete isu tatakura mombe dzedu navaChamisa. VaShabangu neZanu PF yavo ngavasare nedanga. Ngavagadzire ma structures avo, ngavaite congress yavo, ngavaite constitution yavo, isu navaChamisa nevose vanovatevera tinongovakunda musarudzo zvakadaro.
Asi imimi takaona muchishingaira muchishanda muchidikitira kuzama kukwenenzvera kana kuti kunyengetedza vechidiki nevamwe vamazera akasiyana siyana kuti vavhotere varegiste kuvhota uye vagovhotera vachamisa hamusi kunzwa kuneta here kuti nebasa ramakabata rese riya riya zvese zvabva zvangoparara pasina
e, kushanda 2023 takashanda zvisingaite ende takakurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota vakavhota saizvozvo e, eh, purezidendi wedu advocate nelson chamisa vakahwina zvine mutsindo asi kandinoti Isu hatineti kwatabva ndiko kure kure kwegava hakuna mutsubvu sekushanda kwatakaita ikoko taishandira shanduko ende shanduko yacho ichiuya naPresident Advocate Nelson Chamisa saka handione kudududza handione kuneta nekuti hatinete nekuti tava kusvika hanzi ukaona zvorema woziva kuti tave kusvika ukaona makata akurwadza takuenda kumatero Saka handifungi kuti tine chichatidzosera kumashure, tine chichativhiringidza kuramba tichishandira struggle, kuramba tichishanda pamwe naPresident Advocate Nelson Chamisa. Eh, asi sekuona kwenyu hatisati takuziva zvedu way forward eh, ichaitwa asi vachamisa vakabva vasiya zvematongerwo enyika munoona sekuti vanenge vakanganisira ruzhinji rwezimbabwe eh, inini chandingangoda kutaura mukoma VaChamisa, Pari zvino hatisi kuziva danho ravainaro semutungamiriri wedu asi zvandareva ndichiti isu tinongovateverera kunyangwe zvazvo tisati taziva danho ravachatora asi ini ndakazvimiririra handione sokuti VaChamisa vakabuda mune zvematongerwo enyika e, nyika ino inofamba zvakanaka nekuti ruzhinji rwese rwezimbabwe hopu yavo iri pana president advocate nelson chamisa e, chivimbo chedu isusu semacitizens sevana vezimbabwe tine hopu yekuti vachamisa ndivo vega vachayambutsa nyika inei vachamisa ndivo vega vachatiunzira chenji saka mm, iroro idano rekuti rinogona kungomuka riripo vachamisa vanogona kungomuka vati ah Ini kwete handichada zvematongerwo enyika asi isu sevatsigiri vavo asi isu sevavhoti vavo asi isu sevana veZimbabwe handione riri danho rakanaka kuna VaChamisa kuti vagotora danho iroro rekubuda mune zvematongerwo enyika nekuti ndivo vatakatarisira hakuna mumwe achagona kuzotiyambutsa
Saka magemenzi hembe zveyelo zviya zvichiri kuhere kwati makapisa. Eh ndingangoti mukoma. Eh hanzu dzedu magemenzi, maT-shirts zvose zvataive nazvo zveyero zviya tichiinazvo. Eh takamirira kunzwa mm, huwi yoridzwa nemukuru wedu kuti tiri kufamba sei. Eh, ingave regalia mukoma. Regalia harisi dambudziko kwatiri isu sevatsigiri vaVaChamisa. Ndinovimba kuti munozviziva kuti eh, kunesu vatsigiri vaVaChamisa hatipiwe regalia pachena. Tinotoenda kumushando totsvaga mari totenga regalia yedu kuratidza kuti tine chido nemutungamiriri wedu tine chido napurezidendi wedu saka kana iri panyaya yeregalia Ndiri seni zvangu eh, madzimai veshanduko now ndatova ready. Regalia ndatove nayo iyo blue iyo iya iya ndo hanzu dzatotove nadzo takutopfeka saka tangomirira mukuru wedu kuti tione kuti vachatiridzira uwi vakangotiridzira uwi aiwa munotiona tichimhanya kune mukuru tichiteera matsimba emukuru wedu asi musokuona kwenyu eh, Maumbirwo anga akaitwa bato re Triple C e, ranga rakaumbwa zvakati siyanei nemamwe mabato atinomboona e, takatarisa panyaya dzezvigaro mubato. Munoona sekuti izvi ndo zvakanyanyovhiringidza here kuti zviitike pazviri nhasi e, kana pane zvidzidzo zvamakadzidza or zvekuti munoshuvira kuti dai president e, venyu vachamisa vazvigadzirisa kunyange kuti vakufoma rimwe bato kana kuti pazvidanho zvinototera zvavachatora pane zvamunotarisa kuti vange vachigadzirisa e, ndingangoti isusu tichivamba bato redu retriple c iro ratazosiya musi uno e, tine zvatakadzidza tichibva kumdc alliance takaona kuti vanhu vane nzara Vanhu vane nzara yekuda hukuru. Vakawanda vari kutengesa struggle. Vakawanda vari kutengesa musangano. Vakawanda vari kutengesa mm, hope yevana veZimbabwe nekuda kwezvigaro. Ndokusaka makaona mutriple C tese tanga tingori machampions. Hapana akanga achinzi uyu ndiye mukuru. Even eh, president vedu chaivo Advocate Nelson Chamisa vakanga vasiri mukuru. Ndinovimba makaona pacandidate selection yedu. Ma nominations edu takato nominetawo tikavhurira mukana kune avo vaida kunominetwawo kuti vapinde pahu president vakazoshaya mukana nekuda kwekuti vaChamisa vane rutsigiro rwakakura. Saka chandingangoda kutaura ndechekuti kuTriple C handione dambudziko rakanga ririko. Zvinhu zvedu takavamba zvakanaka, tikafamba zvakanaka. Asi honye yakazo Pinda pakati pedu ndeyekuti takavamba e, bato redu retriple C tiine vanhu vane nzara vanoita politics dzedumbu vanofunga zvavo ivo vasingafungire vana veZimbabwe. Ndokusaka maona mukoma Samuel pazuva ranhasi mapinda honye Mapinda zvipfukuto zvayedza kuparadza dura ndokusaka maona nhasi president vetu aiwa ini regai ndichidi ndichibuda zvangu totanga zvitsva sebato risingade mhirizhonga.